Gowmy dos, armyda? Näme how, ýüzüň salk görünýäle? Heý, men aşyk. Bilýän seň aşyklygyňy. Sen şo garynjyň aşyksyňlaý. Ýok how, jan dos. Men gyrmyza aşyk, gyrmyza. Hä?
Gyrmyzyň habary barmy bu zatlardan? Baý dos, şol söýgimi aýdyp bilmänsoň, ine, içime salyp şular ýaly daýaw-da. Nätdiň-aý? Görýäň, içime salýan-da. Gijelerine ýatamok, öňkim ýaly işdämem ýok. Aýtmaly keniňdä how aşyk bolsam. Dur,
sen aşyk bolup bir gördüňmi? Howwa dost, men ine şu ýer tugdan olan aşygy. Wah gyrmyzy gyrmyzy. Aha. Ýüregiňe sal bizi. Bah bah. Ýüregimiň tormuzy. Tutanakly. Gyrmyzy wah. Goşgam düzdüm. Şahyram bolupsyň a how. Eý. Gyrmyzyň özem-ä gelýä. Hananna, işiň ugruna bolsun, aşyk! Boranna! Salowmalikim! Salam!
Näme samraşyp dursuňyz işleňizi etmän? Başlyk jaň etdä! Barlagçy gelýä diýip. Siz bolsa hiç zadam edeň, hemme zat dur! Jogap berdä nämä dursuň?
Gyrmyzy, seni görüp men-ä gürlemäne tutanýan! Näme üçin utanýaň gürlemäne? Bilemok birhili, seni görüp aljyraberýänmi? Aý oglan, dymar ýaly näme bar, diliňi ýuwutdyňmy? Wah gyrmyzy, aýdýan-a, seni görüp menem nädip dilimi ýuwdanymam bilemok. Şeýlemi?
Ine täzelik.
Gyzlar gyzlar gyzlar. Şakalak tudana gyzlar.
Kim tudana? Ýok, saňa diýemok, gelneje, işläber arkaýyn. Sen ýaly pomidorlara diýemok, tugdanalara rakatýan-a men. Äý, getir-dä, howda! Gyýwat bolsa başga zat gerek däl-aý saňa. Hany, goý-da, çekeli-dä. Äý, dost, başlyk aýlanyp ýörendir-ow. Äý, şu keşleň içinde boýam görnenok-a-how. Hany, ölçe-dä. Çek! Hany, bol, näçe kile? Näçe kile? Birinci tort mu bi? Hawa. Aha. Armaňda ho oglanlar. Aha, bar olam başda. Armaňda. Hawa.
Ne diýäňiz, çekýäňizmi? Çekýändiris.
Ay bolýa bolýa. Kini gaty gowy bolsun bomy? Hawa.
Agşam bolsun, gün ortan bolsun, barlagçy gelýändir. Haçan geljegi belli däldir. Arkaýyn boluň başda.
Düşündiňmi?
Eý sen-ä gündiziň güni. Eý sen-ä äýnek gyllaý şu ýylaçhanaň içinde. Gün bar başlyk. Gün bar. Eý şuň içinde men-ä gün göremok-eý. Aý muny gün urupdyr başlyk. Aý buny başga zat urandyr. Bolýar işläberiň. Bolýar.
Eý nädýäň-eý o. Aýyraý-da ho eçgiňi.
Bolar-eý.
Gyrmyzy gyz ýüregim. Gülümsiräp duranym. Waý. Ber eliňi geregim. Altyn ýüzük takaýyn.
Altyn ýüzük dakmana geldiňmi sen şu ýere? Başlyk. Eý, men saňa barlagçy bar diýip goýberdym. Gije geljegi, gündiz geljegi belli däl. Al eliňi ýüzügim. Eý, sen ä ýüzük dakmana geldiňmi şu tak? Ýok. Hä? Işlemäne geldiňmi, ýüzük dakmana geldiňmi? Bar işleň bilen bol. Kömekle şoňa. Bolýa. Çalt ol. Be. Dogry daraý. Bäri bara. Duşup geçilýän ýer däl. Gaýdybam görmäň şony ýaly. Hawa garmady. Wiý başlyk. Armada.
Bar boluň başlyk.
Men olar işlesin diýsem senem olaň ýanyna ýeglenen bolup dursuňaý.
Başlyk men eglenemog-a olaň ýanyna. Işlänoklar, işläň diýip gaýyplaryndan aýlandym. Barlagçy gelýä diýip aýdyp gaýytdym.
Bolýa, bolýa, oňarýaň, oňarýaň. Neme-dä gyrmyzy? Men size bir zat aýdaýyn. Bilýän başlyk.
Hä. Biziň ýer tudanalymyz tebigy taýdan arassa ýetişdirilýä.
Dogry aýdýaň, dogry aýdýaň. Ýo, ol başga zatlara da aýtjak bolýanda, neme-da? Bilýän başlyk.
Biziň ýer dudanalamyz ýylyň dört paslynda-da gyzaryp durmaly. Dogry aýdýaň, dört paslynda-da gyzaryp dur ýer dudanalamyz. Aýt, başga zatlarda aýtjak bolýanda size. Hä, bilýän başlyk.
Müşderiligiň islegi biz üçin kanun. Dursana gyrmyzy.
Goşgy aýdyp bereýin-le saňa. Goý, başlygy.
Al ýüregimiň açaryny. Al sandygymyň açaryny. Sensiz günüm geçermi? Aý, gyrmyzy-gyrmyzy. Nätdi? Goý, başlygy, siz-ä şahyram ekeniňiz. Şu baglary görýäňmi?
Hawa, görýän. Şundaky ýer tudalarlaram görýäňmi? Görýän. Meň ýüregimem görýäňmi? Ýok, başlyk.
Iň bolmaýan ýeri daş ol. Ýüregim göräýmeliň-da. Goýsana başlyk. Seni görüp büdrän men, tesen men. Seň ugruňda ne hassa men, kesel men. Isleseň çökeýin düýde. Ýöne welin ondan aşak pesel men. How aşyk.
Magşugyňam-a elden gidäýdi öýdýän. Boldy etsene-ow, hemme zat bilen işiň bar. Aý, saňa Öňem bolandyr. senden boldy, öňem, öňem. Men Senden näme etdim, boldy, ho? sen meň gaharymy getirdiň.
Ýaňky gygyranymy az görüp. Ýaňky gygyranym üçin aryň almak üçin kakýaň a? Bilmän Ýaňky gygyranym üçin işden gün küştüň berýän. Beýtme başlyk. Gidibereýinmi?
Ey, barla, çilýä diýip berene. Ey, senem alyp ýüňdün, hem çep söp bersiň a. Ey, bary çalt ýöre.

Çaltrak, eliňe lüp al. Ey, ey, eliňe lüp al. Özüňem laboratoriýaň işgärde bolsun. Näme üçin beýden bolup ýörsüň, aý? Hä? Ey, näme üçin beýdip ýörsüň? Ey, häzir Sparra gelýär. Habaryň ýokmy şondan? Bilýäňmi şuny? Ine şu ýer tudana, ine şu ýer tudana, ine şu. Ine, ine, ine. Ine-de bar, ine, ine, ine, ýer, ýer tudana. Bilýäňmi, hak adama näme üçin peýdaly? Aý, ýok, aýda.
Bilýäňmi?
Men aýdaýyn şony. Düşündir.
Ýer tudanok. Şu adamyň gan basyşy bar, adamyň gan basyşy. Dawleniýa. Hawa. Şony kadada saklaýar. Indi gürlesem bolýar dämi? Onda diňläýin. Bolýar. Şol seň gelmeli barlagçy diýýäniň-ä men. Hä? Eýýäm geldim, barladym. Bäri ber. Onsoň sen näme bolup işleýän diýdiň bärde? Geç ýeriňe! Şu zatlaň murtyna seret. Näme eliňe päpgi alyp aýlanan bolup ýörsüň? Sen how? Işgärmi sen? Nämä seredýäň sen? Men bäriniň müdüri. Şu günden başlap bir gadyr sen müdür däl. Başla eliňi gaýçalla. Hotaýyň yrýatlaryna seret. Arassa bolsun. Tudana ýugaýynmy?
Sen tudanany ertir ýygarsyň, bu gün garyk. Düşündiňmi? Edil on minut wagt. Dogrudan. Çagyrdyňyzmy köne başlyk? Waý.
Köne başlyk da. Ýene başlyk, ýene başlyk. Şeýlemi?
Inha şu görýän tudan olaňy. Hawa. Işde özüni gowy, hawa, aktiwnyjy has bir. He, zähmet çekenlere şular ýaly sowgat berýär. Waý, maňa dawam başlyk. Waý.
Gyrmyzy maňa dagy serede size bolmasa bolmaz a göwnüňe ýaraýamy? Gowy başlyk.
Onda şu siziňki. Waý. Mana isgama labany iýmeli buny iýmeli. Işdäň açyk bolsun. Sag boluň başlyk. Hawa.